Selamat malam bala peninga semua. Nyadi ngarap ke kita tu tau gerai, tau nyamai, tau senang ati lebuh maya ngereja pengawa, lebuh kitai ke bekereja meh. Nyadi malam tu aku isi siti cerita iya nya kisah ti amat nyadi. Engka nya amat nyadi, nyadi kenu ku utai dibacha aku tu, dipadahka iya tang sigi amat nyadi ba dunya kitai. Benung nya kitai ba Sarawak. Nyadi kisah cherita tu cherita indu Iban ti terubah nyadi antu kulir. Pia ke nya tadi. Ensera Ilam Batu Bungan. Nyadi cherita tu tadi ari siku ti benama Sebi tauka iya nya indu enggau laki aku tu enda nemu lah laban nya semina nama aja. Udah nya. Iya ke nulis tu Mary Tingum. Lalu meri besai terima kasih meh ngagai seduai iya ke bisi ensera tauka cherita lalu ditulis seduai iya pia mega lalu dipansutka aku ba channel Kasen Skuad Horor tu. Nibuh kitai memuai masa lalu terus kitai. Tau sedia ke kopi kita au bala meninga semua panjai serita tu aku tu benung usi tu bisi ku mai kopi segelas tu ngambi ke batang rekung tu bejaku lagi tu inu enda rangkai laban kitai bisi ai deh nyadi serita tu pia ke munyi ne. Menya sebedau kitai Iban mindah ke menua bukai, dia kitai Iban begaga ke rumah panjai ba Sungai Kapuas alu mega bedamping enggau bala madik kitai bebansa Maluh ba din agi menya. Nyadi menya bisi siko indu dara Tampun Puji benama Ilam, Mayang enggau Subang. Sida tu endang jelai tampi rita nama ketegal pemajik. Penyampat betenun, penyampat nyumai endang ditemu rita. Sigi indu ti sika ngereja pengawa. Indah baka sida kumang sida lulong ari Gelong. Lebuh sida tanya orang ke lelaki dia mayuh orang lelaki asa laban suah nguji sida tiga ba penemu. Mayuh-mayuh laki mina tiga iku laki keran ke amai sida tiga tu. Nyadi laki keran ke sida tu tadi benama Atut, Anyi enggau Bakai. Au bala pedinga nyi nyelai nama kitai Iban kelia ne. Nyadi sida tu nguji mega nanya tang ditulak sida ilam setungal tadi. ngujung ke sida tadi nadai naka pedih ati tang laban sida tiga ngenangi ga apai indai alam ti endang beberita berani mega ngujung ke sida tiga enda mantai pengeringat ba mua sida mayuh ba dia tadi. Lebuh maya nya lalu datai tiga iku orang bujang serumah enggau sida iya nya Kilat, Gesi enggau Munan. ti nanya sida tiga indu dara Tampun Puji tu tadi. Laban sida kilat tu empai dikelala penama Rita enda baka sida antut tadi. Dia lebuh sida tiga duduk ba ruai, orang indu dara berapi beguai ngambi tubai rachun kena nguji penemu sida tadi. Tau engkah ke orang indu dara ba kendi meh ai tubai ai rachun tadai. Udah nyumai alu ngangau ke apai sida tadai ngasuh orang bujang tama makai. Sida tiga pechah nitih ke bilik indu dara ke tanya mega. Seretai tama alu duji ke orang indu dara ai. Nukang aja pintu udah kena suntai indu dara. Peda ke getau kaki tudah tuai kilat. Nasit tudah kilat tu bisi penemu bisa alu ditempap iya betis iya ari diri. Alu gerai tekala nya betis iya nya tadi. Iya ba bisa ubat kilat tu tadi bala peninga. Au alu nemu diri empu tut kena utai orang aja tadi. Nasit ga bisi utai bisi penemu kena keni ke kena menawau Sunteng tadi. Nya meh tama kilat nuju bilik nuju ke dapur sida ila meba bilik alu datai din dasuh ila masuk jari tudah tuai. Ambi kilat ai bunsu alu sepuh ke kena nuchi jari diri peda tak bepedi jari tudah tuai laban ba ai berangat. Amai pama tudah indu dara tu ku ati iya banget bungah nunik pangan diri. Udah iya nuchi jari dia kilat alu denih ke indu dara makai. Alu makai meh setudah kilat. Tembu makai alu suwa ke indu dara ai engka sendat ku iya. Nadai betangguh alu dirup tudah kilat. Abuh! Pama pemedas penyamai ai tu, ko Kilat tang ke batang iya amai nya pedas tubai ai rachun diberi orang ngindu dara nguji ke penemu iya da deh bala peninga. Nyadi suba indu dara tu enti kitai tu ka sida ai tu suba. Sigi ulih. Lalu sida indu dara tu tadi tu telalu nepu pengaruh lalu nepu rachun ngagai kitai tu tadi. Ba enti kitai tu nadai penemu dia meh kitai tu tadi telalu telentang meh kitai tu tadi alu go. Pia ke nya tadi bala peninga au laban indu kelia tu ngai enda jadi enggau orang ke penemu. Orang ke bisi pengaru nya pigi ya ke jalai cerita tu ke tusi ku tu tadi. Tak tempat kilat geregau dapur, tak berenyang rumah panjai laban kilat ngetat ke kena racun. Seretai nya alu kentut sereta penuh bilik nya bau kentut. Pama pemisa racun diberi orang indu dara nguji ke pangan diri, kualiti kilat iya bejaku dalam ati. Udah temu kilat baka nya, dia berenyang baru ga rumah panjai sida sebilik. Sepiak iya tachuh lari nyium hemau kentut unggal iya gasi. Alu pia mega begetau baru rumah panjai tachuh ga bilik sepiak laban hemau kentut unggal iya munan. Au, sida tiga tu tadi nyu bela kentut magang sida tu laban rachun sida indu dada tiga iku. Alu didinga sida ai serumah tachuh taja lari ke tanah ngumbai rumah panjai ka runtuh laban tiga kali rumah panjai berenyang. Alu digiga ke manuk mati ke kiuk laban nyium bau kentut berachun sida tiga tu tadi. Lapa deh ne kaban. Pengudah nya, dia tiga alu depadu jadi ketegal orang indu dara alah menemu laban sida tiga. Udah sida tu tadi tu nadai nemu nama laban pengaruh laban rachun sunti sida indu dara tiga tu tadi terlalu rasuh jadi sida tu tadi bala beringat. Nya meh pengudah jadi lelaki bini, dia kilat enggau inggam, gesi jadi enggau mayang, munan jadi enggau subang, dia sida entut tu tadi agi nyimpan ati ka malas dendam lalu bisi niat ati ka munuh kilat. Gesi enggau munan tang sida iya empai ka nganti maya kenu ku sida iya berandau kediri. Nyadi, nyau ke semak setaun sida sebuat nyadi melaki bini, dia Ilam Mayang Subang nyau ngandung lalu beranak mega. Nyau betaun deh nya lalu beranak pina teresak meh sida tiga tadi. Tang penyelai iya gamau sida tiga tadi agi biak, agi bajik enda nemu luya ditelan ngujung lebuh sida nyau ka beranak ke empat kali. Dia sida kilat gesi enggau munan tu dibai bansa Memaluh ngulu ke sida iya ngagai ngayau mulau menua bukai ketegal ka balas mati sida serumah ti dibunuh ba umai. Dia maya nya mayuh kitai Iban nitih enggau nyeretai ngayau ke menua bukai. Nyadi maya entut Anji enggau Bakai madah diri jai mimpi iya nya. Enda enggau nurun ngayau, ku sida tadi. Alu pia mega sida ke lelaki ba rumah panjai nya ke betuaika Antut madah jai mimpi magang. Kebatang amat sida ka ngayau rumah panjai sida ke ilat laban ka ngambi padi tauka keresa sida ba dia. Laban sida tadi enda kala bulih padi, enda kala bulih keresa laban suah nyanda berau agai sida kilat sekayu rumah panjai nya. Ni enda sida kilat sekayu rumah panjai endang rajin bumai sereta belebuh ngirup enda baka sida entu serumah panjai ti buruk bumai. Enti bumai pen enda besai meh umai. Tang laban tulang pengelusau udah genap ari genap semampai palau, semampai berami ngujung ke leka padi nyu jai. Nya meh sida tu enti udah mabuk, mayuh aja ulah. Nyau butang kin kia laban nadai pengawa bukai digaga laban tuai sida pen nyu baka nembiak iya empu. Pengudah meniga hari sida kilat nurun ngayau dia sida entut alu nurun ngayau ke rumah panjai sida kilat. Tak nadai berampun ampun agi ni bala ke bisi peda ba rumah panjai tak alu dibunuh sida magang. Laban maya mabuk ke nurun ngayau bisi ga kedua sida serumah Kilat ngulih ke lari diri tang Ilam, Mayang enggau Subang enda ulih lari laban kandung besai amat. Enda tegal meh sida tiga lari nyau dulih agai antut Anyi Bakai. Nama agi naka pengaga sida iya tadi meda bulih nangkap Ilam, Mayang enggau Subang nya tadi. Udah ulih sida alu ka dipasung sida tiga meh tudah ilam mayang enggau subang tang enda ulih pasung ngujung ke ilam mayang subang dirit sida ngagai ai sungai lalu direndam sida entut. Nadai penyinu ati. Ketawa lekik-lekik aja sida serumah entut ti nurun ngayau tadi. Puas direndam lalu engkah ba kerangan alu dipasung sida magang. Sida ke indu ti serumah antut majak ketawa le lekik nyau gaga ati meda utai baka nya. Inya meh semua lelaki tak muka sirat enda magang ka nguji ngachuk utai diri bedengah meh meda pemajik pemurak ilam. Mayang subang maya ti udah ditelanjai ke sida iya. Tang nasib ga Ilam bulih lunga lalu munuh diri ngachuk nuchuk jantung diri. Meda baka nya dia Mayang enggau Subang alu baka nya mega. Naka meh pengaga ati sida iya pemelai sida tiga tadi munuh diri. Udah nya dia sida ke lelaki ke indu lalu ngambi keresa ba rumah panjai sida kilat. Siti nadai meh utai ti enggau ba rumah panjai lalu ditunu sida iya rumah panjai sida kilat. Udah nya sida alu mupuk pulai ke rumah panjai diri. Alu begawai ngintu utai ke ulih alu sida ke tuai ba rumah panjai nya nyau lari laban enggai ulih tuai ti jai. Bisi ke enda sepenemu enggau antut dasuh antut lari enti jemeh ila sida betemu baru, ku antut. Sida nya lalu bunuh antut ila. Mayuh meh orang ke sepenemu enggau antut tu tadi naka pengaga ati bulih ke rasa alu pegila sida ka pindah kenu ku sida iya lari ari menua nya. Nyadi pulai ngagai tubuh sida ila mayang enggau subang ti dengkah ngapa ba kerangan tadi. Dia maya nya ini maning bisi mansa menua nya lebuh pulai ari tasik. Alu iya kasih meda bangkai sida tiga nya. Alu maya nya ini Manang ngasuh uchu iya remaung nanggung tubuh sida tiga ke bukit kin. Datai di bukit din dia ini Manang ngidupka sida tiga mega. Tang laban sida udah jai jantung, dia sida tiga mina ulih nyadi mensia nadai bejantung sereta ini Manang nanya sida tiga enda tau begulai enggau mensia agi laban sida tiga udah nyadi antu mensia. Nah bala peninga, penyelai utai kelia au kitai mensia ulih idup nadai gantung. Amat ke nya enda amat ke nya, nya kitai enda nemu nyadi kitai tu semina mendingka aja meh utai ke tusi aku tu au nyadi utai tu semina dibacha aku ja. Nya meh nyau nyabek meh sida tadi. Nyabek ngening nasib diri udah enda ulih tantika laki diri pulai hari ngayau. Dia sida tiga berendam enggau sida entut serumah panjai dia. Nyadi ku ini maning enti kita malas dendam tau aning laban enda manah ku ini maning. Tang meda sida bejanji enggau ini maning ka munuh orang ke munuh sida tiga dia tadi. Ini manang ngasuh ga nurun sida tiga ari bukit tadi dia sida tiga terebai nuju rumah panjai antut ke benung rami ti empai pindah laban ke majak mabuk nyau kira ngalih hari ngalih lemai dia sekayak rumah tekenyit ninga orang ba rumah panjai nya rerauh madah ke bisi inu dara tesah ku sida iya. Nama agi deh dasuh sida niki. Peda lalu ba nyi nyengkau megai ngiring jari enu dara. Nama deh semalam malam nya pungka lelaki nutu sida tiga ti bajik nya. Abis berekak ke dua laban berebut ke ngimbai enu dara ke nya duduk. Indu ba rumah panjai nya nyau pedis ati laban enda kiruh pungka laki ba dia. Tudah entut agi ba bilik laban tembu ngereja ke bini orang. Noh dinga deh bala peninga cherita tu au. Dia nya berebut ke indu dara. Pia mega nya benung ngereja ke bini orang nya bala peninga semua macham macham. Nyadi, pia ke munyi tu tadai au, kitai tu tadai nyu limbang ninga utai ke tu tek nyelai munyi nya. Alu pia mega tudah bakai ke benung ngereja ke bini anyi ba sadau din. Ninga utai chapoh ba ruai baru seduai pansut lalu tepeda ke inu dara ti chukup bajik mat. Alu beguai seduai iya ngejau ke orang laki ke ngimbai indu dara temuai nya tadi. Seduai lalu ngemai indu dara tama ke bilik tang ditaging sida ke bukai. Meda baka nya, alu bejaku indu dara temuai nya tadi. Enti sida ke lelaki ka jadi enggau sida ti ga. Sida ke laki nya tadi mesti ngiga enteleh ngelalai sida tiga legi. Enti Saleh teka, dia igi ugai sida ke nyawap nya ka empa sida tiga, ku sida iya tiga alu madahka nya. Alu ketawa engkakah meh sida pungka ke laki nya tadi ngumbai nya uti gagai. Alu ka aja sida ke laki tadi nama agi deh alu da lalai ke sida iya enteleh alu jejampat antut nyaut di timba nya iya agi alu timba bakai mega tuchum orang indu madah ke salah alu ngasuh sida tadi tiga mantai ke igi ugai sida tiga mega ukai anchai anchai sigi purih enda malu kini sida tiga alu melesit ke igi ugai. Alu ketawa ari rising meh jaku alu bejaku isin. Nyah. Pakai kita meh wai bajik aku sida tiga tadi ti tuchun-tuchun mau bala peninga ni nemu reti utai ke igi ugai aku admin Kasen Sekula Oro aku tu baru ku ninga utai ke munyi tu baru macha utai tu igi ugai nyau nemu-nemu meh kitai. orang ke lapan belas ke atas tu cerita tu laban sida tu tadi deh indu dara temuai iya ke udah nyadi antu mensia nya tadi ka malas dendam dia dia sida iya tiga lalu madeh bisi ngaga entelah munyi ke sida iya lalu besaut-saut meh nya tadi nyawap. Utai ku sida nya tadi. Enti kita nya tadi alih ku sida iya nganu urang bujang nya, ka dempa iya igi ugai nya kitai enggau igi ugai kitai ke lelaki. Tekumbai sida iya begagai nya tadi. Pia ke munyi tampung ngetu au. Alu ketawa lelekik sida serumah ba ruai nya tadi. Nama agi deh alu melut leka mata urang indu dara meda Alu ngampir masang semak agi. Seretai semak lalu tagup alu dempa sida iya tadi igi ugai sida antut, anyi enggau bakai. Udah igi ugai keja putus alu sida iya alu ngebuk jantung antut, anyi enggau bakai tadi. Enda bepadahka nyawa meh tudah antut, anyi enggau bakai nya tadi mati enda nyengai ari lesi laban kelalu jai ati. Peda lalu lelekai nyawa sida tiga tadi naka penyarih utai peda sepal aja sida serumah lari. Iya ke sempat ke bilik betambit ke pintu. Ni ke mabuk ba ruai abis meh mati. Ni ke tegile-gile enda nemu utai sigi lesi ditaban lari nya. Nyau genap malam genap lemai menua penuh enggau darah mensia ti mati laban dendam antu kurir Ilam Mayang enggau Subang. Nyentuk menua entut nya nadai dipeda agi utai disitau. Jelu Tupi abis mati dibunuh pia aja. Anak mit aja ke bisi. Nya pen ulih diambai ari apai antut. Ti enda setuju enggau penemu antut baka nya suba. Alu ditaban ke sida iya apai antut bala nembiak menya suba. Kenu ke jerita tuai nusi sida ilam mayang subang tu meh terubah nyadi antu kurir. Alu pia Pengudah iya sida tiga tampek amai rita nulung pulih pantih iya empu laban anak sida tiga ke dulu suba agi idup laban maya sida antut tu ngayau kia suba bala anak sida nitih kaki ini sida ke umai kin bemalam. Nasib sida entua iya pulai kelangkau umai maya benung kachau laban sida tiga bebalas dendam. Nya meh entua sida nyau kasek amai nyabek laban meda menantu diri udah enda nyadi mensia agi. Betemu meh sida menantu sida dia gauk baka selama pengudah mati kilat gesi munan. Maya tuai dia sida tiga pulai ke menua remaung suba. Sida tiga suah nulung bala. Uco lebuh ngayau mulau. Nyau datai ba tubuh wit sida ai baru sida ai tiga nyau jarang nulung agi laban wit sida ai udah jauh mindah ke bukai. Pia ke munyi cerita Nentara Au nyadi tu jaku ditulis iya ke ngempu jerita tu au ninga kita jaku iya. Penama mai sida tiga tu enda dikingatka aku. Tau nama sida tiga tu ke amat-amat nama sida tu tadi. Laban aku nitih asal jerita tu ti ngelalai penama sida tiga tu. Sida tiga tu meh dulu nyadi bunsu kulir ba baruh dunya tu. Nya aja jerita aku malam tu. Au pia ku jaku ke ngempu jerita tu au jadi bala pedinga. Kati ke dinga kita kisah tu tadi. Sigi rindu ga ati kitai ninga au nyadi aku macha ngagai kita tu tadi rindu sama rindu ati meh kitai. Laban cerita tu dia iya bisi seram au ko melayu ko kiti iban takut meh ninga iya au geli. Iya mun tai bisi sentang iya ke ketawa ketawa ga au igi igi nama nya tadi au. Ka dempa sida tiga nya tadi bala peninga. Nyadi kira ke nangka tu jerita indu keterubah nyadi antu kulir nya. Ngarap ke kita semua bala peninga ulih terang nya dibacha aku au laban. Kadang-kadang mikrofon bisi masalah ka kadang-kadang. Kadang-kadang manah ga maya ke manah. Ngarap ke utai ke padah ku tadi terang enggau enti kita bisi utai ke enda dep paham kita tau ditulis kita ba komen baruh. Dia ku lalu nyaut nama utai ku kita laban utai ke ditulis orang tu utai kelia. Leka tulis tu te te dalam bunyi iya. Au bisi ke kena datai sebut amat ne mung utai inya deh sebut deh tulis pia aja. Tang pina datai ga sebut. Ngarap ke bala peninga semua ulih subscribe au kita ke baru. Datai ba ruai tu. Kita ke empai subscribe nya mesti subscribe ngambi kita enda tinggal nama video baru ari channel Kasen Sekuh Huru. Enti kita meda video ingat anang skip iklan lalu kita peda meh iklan nya sampai ambis sambil kita ngirup kupi.